Biz musulmanlara Pygambarymyz aleýhissalatu wessalam bir mysal aýdypdyr. Ozal-da geçdi bu gürrüň. Ýöne bu gün açyklap aýdaýyn. Ah Resulullah jan aýdypdyr. Eý bu gürrüňiň dermanlygyny, eý bu Resulullahyň sözüniň indi okyjak ha. Bu adama göwünlikdigini, bu adamyň gursagyny açýa, nury bar gürrüňiň. Näme diýipdir?

Bir at, bir esp, bir atyň meseli ýalydyr, köken bolan gömüsgäge dakylan at ýaly. Ustadym Jepbar ahun Taksirjan Ähiyýet diýdigi gömüsge diýdigi diýe. Bir lessik bolýa, bir zat bolýa, tanap bolýa, ýere çümdürýäle, gazyk ýaly-la, şoňa aty bir zady daňýäle, o hem çolaşmaýa, aýlansa-da çolaşmaýa. Atygyň atyň gazygy hesapda. Türkmen oňa gömisge diýýän bolmaly. Köken diýýän bolmaly. Pygamberimiz näme diýýär? Musulmanyň meseli bir at ýalydyr, bir lessige daňygly, bir gazyga daňygly, bir gömisgäge, kökene daňygly. Gazyk göni kakylan zat, ony türkmen çöwürdigine girjek däl. Oňam näni näme? Uzak tanapa dakygylla indi at. Aňyrrak-aňyrrak gitýä. O hem şeýle gidip barýaka birden-de tanapy ol kökene, ol gömisgäge, o gazaga kakygylla tanap birden-de muny saklaýa. Kellesini saklaýa at barýaka. Ýa ýortup barýaka, ýa bir zada omzýyp barýaka tanap ony saklaýa. O hem ýene-de gömisgäň ýanyna gelýä, Ýa şo tada ýat diýä. Ve innel mu'min yeshû sümme yarci ilel iman. Musulman adamda imanyndan daşaňrak gidip günä edip iştiba etýä, şol tarap ony çekýä iman tanasy ýene öwrülip gelip Hudaýjan meni bagyşla diýip aýtýar diýipdir. Tüýs musulmanyň ýagdaýy şu diýipdir. Tüýs imanly musulmanyň ýagdaýy şu diýipdir. Eý ýaş oglanlar! Eý jowan oglanlar! Eý hajy dädeler! Eý aýal we erkek doganlar! Gözümiziň nury, başymyzyň täji Resulullahjan bize şu mysaly aýdypdyr-da, Adam ýalňyşar diýipdir musulman, ýöne daşa gitmeýär-de, tanap ony çekýär-de. Näme göbüsgäp dakygly, gursagyna iman gazygy kakygyla goýbermeýär-dä musulmany. Şaýat bir ýyllap günäň içinde geçsin. Ýa başga ýurda gidipdir. Ýa bir ulama az ýere, alymlar, pirler az ýere gidipdir. Günäň içinde gezip ýär. Şol musulman eger imany bar bolsa, şoň ýüreginiň eteginden narahatçylyk gazyk kakygly şol asylypduda. Sen ýalňyş barýaň-ha diýip gülüpdi.

Sarkdyryp sarkdyryp getirip gin ýazmaly älem jahana kökün. Bir musulman bir jowan oglan günä edende Allahdan naumyt bolmaz ýaly. Aý men ýo men men gowy däl men şeýtan eýeläpdir diýmez ýaly. Şeýtan seni hiç wagt eýeläp başarmaýar Allah aýtýan Kuranda. Şony seň kalbyňda iman bar. Ve ma kana lehu aleyhim min sultan. Allah aýdýar muny. Şeytan musulmany kamil eýläp başarmaýar diýýär. Azdyrar. Ýöne daşa gidip bilmeýär. Ol kakygly. On mitir gider, ýüz mitir gider, bäş ýyl gider, bir aý gider, bir ýyl gider, emma ol tanap çekip alýar-da bir gün. Agşam öýüne gelýär, bir günäkär bir musulman yştybalar edipdir-de, agşam ýatjak bolýar, Allahumagfirli diýýär. Akylyna gelýär, huşuna gelýär, öýüne gelýär, halwata barýar, azan eşitýär, wagz eşitýär şejiret. Allaň derman kelemelerini eşitýär.

Hudaýa meni rahmat nazaryňdan aýyrma. Her ýamyny etýän, günah etýän, emma gidip bilen akla. Ýüreginiň eteginden asylyp dur-da. Emma ol tanap çözülse, gyrylsa. Ýagny näme boldy? Ýagny Allah hemmäňizi saklasyn o ýagdaýdan, kafir bolsa. Hudaý pygambere dille girse, Kyýamat boljakmy? diýse, indi bi at, bi gazykdan, bi gömüsgeden çözüldi, bi gitýär indi. Ýa gaýa gaçar, ýa möý-möjek iýer, ýa ýolun ýitirer. Ot iýjek diýip aňyrrak gider, iým iýjek diýip aňyrrak gider, o hem bir şikar bolar, dargar bolar. O tamam bolýar hom. Maksada ýetip bilmez ol. Oň üstünde iman nury minmella. Eger oň tanasy çözülse gitýäda. Ahşyny Resulullah jan mysal edip aýtypdyr. Eý öwürläň öwürläň şu gürrüňi aýdamal. Nagt nury bar bu gürrüňiň. Inşirahus sadr diýýär araplar. Adam eşdeňde we göreňde gursagyň açylýar. Adamy per-per asmana urýar. Asman uçasyn gelýär. Şähere göçüp gelipdir, ýa oba göçüp gidipdir. Ýa bir şulugrak ýere, uly-kony şäherlere göçüp gidipdir. Otagda azan-kamat ýa eşidýär, ýa eşitmeýär. Bir nesihatla zept bolupdyr, eşitsinler, ýetiriň şolara-da. Eltiň şu gürrüňleri. Il-gün görmeýär diýip, Alla görmeýärmika diýip ýagdaýa giräýmesin. Gömüsgesinden, gazygyndan iman nury kesiläýmesin. Garaňky jöwlangada gezäýmesin. Garaňky kafirlik gaýasyna gaçaýmasyn. Aý, näçe ýylläp biz-de Hudaý diýdik, namaz okydyk, aý, indi birnäçe ýyl hoş geçirjek diýip-de, Imanyna zerer beramasyn. Eger imanyna zerer bermese, günä eder, iştiba eder, gülüşip berendir. Şaýat Allah hemmäňi saklasyn, şaýat uly kon günä etsin. Emma iman bilen asylyp durandyr.

Onda delili näme? Şol adamlar ömründe birje gezek estagfirullah diýip aýtmadylar diýipdir. Estagfirullah. Lem yekul yevmen mined-dehri Rabbi gfirli hatiyati. Hudaýa men ýalňyşdym, men bagyşla diýip ömründe bir gezek aýtmadylar diýipdir. Olaň atlary gömüşgäge kökeni dakygly däl diýipdir. Halan ýerinde gezýärdiler diýipdir.